Indi şu ýerde ýene bir sowal bar, häzirki wagtda iň gowy režissýor kim? Taryha seredip görsek, belki, onlarça, ýüzlerçe adamyň adyny agzap bileris. Häzirki wagtda iň gowy režissýor kim? Belki, Kristofer Nolandyr. Indi Kristofer Nolan diýsek, onda Stiwen Spilbergi ýatdan çykararys. Ýani Titanik, ondan öň Terminator, Awatar filmleriň režissýory, Awatar filmleriniň režissýory Jeýms Kamerun bi belki ýatdan çykardygymyz bolar. Ýa-da Kwentin Tarantinony indi özboluşly filmleri bilen aglaba uruşly filmler, aglaba bir Gandöküşli kinolary gowy görýän režissýor Kwentin Tarantino Stiwen Soderbergi, köp filmini Nýu-Ýorkda, Nýu-Ýork bilen baglanyşykly düşüren Martin Skorsezeni, ýene bir meşhur režissýor Dewid Finçeri, doganlar Koenleri, soňky döwür meşhur bolup başlan Dýun bir, Dýuna bir, iki filmini düşüren kanadaly Deni Wilnýowy agzap bileris. Ýa-da şolaryň haýsy gowy režissýor? Her kim öz halaýan žanry boýunça alyp biler. Mysal üçin, Jeýms Kamerun komediýa filmini ökde däl, elbetde, komediýa filmini kän düşürmeýär hem tagam. Ýa-da Kristofer Nolan, mysal üçin, has iri taslamalara, oýlandyryjy filmleri düşürýär. Şonuň üçin iň gowy režissýory pylany diýip aýtmak gaty bir ýeňil iş däl. Elbetde hemmesi hem, şonuň üçin hemmesine-de biz ägirt uly režissýorlar diýip alyp bileris. Bu ýerde ýene bir zady belläp geçeli, režissýorlaryň köpüsi bilşiňiz ýaly erkek adamlardan, erkek adamlardan ybarat. Ýöne zenan režissýorlar hem soňky döwürde hasam-da sanlary artýar. Ine, Agne Wardany agzap bileris, irki ýyllaryň fransuz meşhur zenan režissýory, oňa mundan özboluşly kinolary bar. Jeýn Kampiony, Oskar gazanan Ketrin Bigalowy, hytaýly Hloýa Çžowy, Sofiýa Koppolany, Greta Gerwig ýaly soňky döwrüň meşhur zenan režissýorlaryny agzap bileris. Aslynda režissýorlar barada näçe gürrüň etseň edibermeli. Umuman alaňda režissýorlar barada gysgarak meň aýtjaklarym şulardan ybarat. Aslynda bular barada gürrüň kän. Her tüýsli režissýor, her Tisgi wakalar bolýar. Käbir režissýorlar filmi derrew tamamlasa, käbiri şu özüne görkezilen meýilnama aç howlukmanrak garaýanlar bar. Umuman, režissýor kino sungatynyň iň esasy özeni bolup durýar. Bilermenler ýa-da Azda-kände kino bilen içgin gyzyklanýanlar üçin kinorežissýorlar öňde bolup durýar-da. Kinorežissýor kinonyň iň esasy özeni. Indi olar prodýuser bilen soňky işleri bolýar. Prodýuser, mysal üçin, käbir režissýora Seň bu filmiň juda dowamlylygy gaty uzyn diýýär. Ýüz segsen minutlap men muny kinoteatra goýbersem, Tomaşaçy kän gelmän biler diýýär, şonuň üçin ýerli munda düşürilýä. Ridli Skott, mysal üçin, Napoleon diýen filmini surata düşürende wagtyny prodýuserler kesgitleýär-de. Wagt, umuman alanda-da kinoň wagtyny aglaba prodýuserler kesgitleýär. Mysal üçin, Ýüzükleriň hökümdary filmleriň Uzyn wersiýasy hem bar, gysga wersiýasy hem bar. Meselem, režissýoryň öz wersiýasy ýene azajyk uzagrak bolýar, ýigrimi-otuz minut uzagrak bolýar. Ine, Ridli Skottuň şu ýaňky Napoleon diýen filmi adaty ýagdaýda gysgarak görnüşde kinoteatrlara gidýär. Ýöne ondan soň striming kanalda ol filmiň doly görnüşi hem gidýär-de. Ine, günüň filmini hem belläp geçeli, şunça režissýor aýtdyk, bir kinosyny, olaryň biriniň kinosyny aýtmasak bolmaz. Ýaňy-ýakynda-da indi Ikinji jahan urşunyň tamamlananyna, Beýik Ýeňşiň segsen ýyly doldy. Ikinji jahan urşy barada aslynda ençeme film bar. Şolaryň arasynda iň öňe saýlanýanlarynyň biri Stiwen Spilbergiň Hatarçy Raýany halas etmek diýen filmi. Ine, görmedik bolsaňyz, hökman tomaşa ediň. Öň görenem bolsaňyz, ýene bir gezek göresiňiz geler. Ýene bir gezek özüni görkezýän filmleriň biri. Gyzykly gürrüňler öňde diýip, häzirlikçe hoş wagtyňyz. Meni özlerine garşydaş hasaplaýanlar ba içini nöküp ýazdylar. Döwran aga, şu geçenki wideoda şo suwuň tiketkasyny aýyryp dur diýip näçe adam kommentariýa ýazdy. Şo barada näme diýýäňiz? Sen oňadan görnemedänim bir işiň görkez at diýip öňki kommentariýalar bar şolara da bir jogap şu. Aslynda men ýaňky mahabat barada maslahat beresim geldi, şonam şu günki wideomyzda sözüm gury bolmazlygy üçin diýip mysal edip şu taýda goýdum. Birnäçe görnüşi bar mahabatlandyrmagyň, mahabat etmegiň. Has güýçli hasaplanýan mahabatlaryň bir görnüşi gizli mahabat. Ine şo geçenki wideomyzda men şo gizli mahabady ullandym. Indi düşündireýin men saňa. Şo taýda görýäňmi, on müň adam gör-de, ol suwam tanadylar. Içinden näme üçin şoň sketkasyn aýyrdyka diýip. Meni özlerine garşydaş hasaplaýanlar bar, her wideoda ýazýanlar. Bular içini döküp ýazdylar. Özleriniň habary ýok, maňa mugt iş edip berdiler. Men ýaňky şo gizli mahabadymda maňa garaşaýsyz iş edip berdiler. Men. Pul gazandym. Ol hemme ýerde edip bolanok. Ony güýçli mahabat ýerini tapyp, ýerine düşürip etmeli. Alla şükür şo geçenki wideomyzda-da şol ýerine-de düşdi. Islän zadyma miwesinem berdi şol. Indi men şu wagt şu gün açyklamanam bilýärdim ony. Şu günem şo suwlary öňümde tiketkasy bilen goýan bolsam, ýene-de ýazarsylar. Şony aýtdyk, oňa goýupdyr. Hawa, tiketkasy goýupdyr, gitjek ýeriň nire diýip. Indiki wideomyzda-da ýene-de şony aýyryp hiç hili suw goýman, aý bir belli bir sebäplere görä şu suwy aýyrdym diýenwom ýene-de gidýär. Aý kän buň serial ýaly yzyny dowam edibermeli, Gizli mahabatyň ilkinjisini ýerlik git undansoň yzyny dowam gidibermeli. Diňe on müň adam däl ol, şony ýazanlar, ýazmadyklar Görmediklere-de aýdyp berýär ony. Pylan suwy aýram bolup durnur. Meni ýamanlaýan ýaly, ýaňky mahabatymy mahabatlandyryp berýärler. Şol tiketkeni goýamda, aňsat adam aň salanok. Aý, ýöne pylan suwy reklama edipdir. A men şony şeýdip goýdum, gizli mahabat. Ine, güýjüni görýäňmi? Maňa işiňi görkez diýenlere men iş görkezýän, bular bilenok ony. Bular maňa işläp berdi, mugt. Men pul gazandym şolaň üstünden. Janyňyz sag bolsun. Indikinerde-de şol ýalak ýerlikginje birden etmeli bolsak, şul ýalak duşmançylygyňyza garaşýan, bähbitli duşmançylygyňyza. Ýaş başlaýan ýaňky kameraçylar bar. Şulara bir ýüzlenesim gelýär-de. Siz oturyp kino göreniňizde-de ünsli boluň. Hem kino gör dynç alyp. Beýniňi doldur. Bileti geljilik bolsunda, ine, mysal üçin, bir artist ilkinji gezek görünýä welin, adamyň beýnisi, akyly, ýüregi kabul edýär, şun gowy ol oýnaýar diýip. Biri aýdanok oňa şun gowy diýip. Erbet bol oýnaýanam görenden, şuna idin nädinir diýýär. Nädip edýäner diýip, bileti geljilik bolsun sizde. A ilki bilmeli zat kino düşürjek bolsaň ýa ýaňky ýaly güýçli mahabat işlejek bolsaň, şunuň ugurda adamyň psihologiýasyny öwreniň. Adamyň ünsüni nädip çekmeli, näini. Ýöne kiçijikge mysal. Ine şun mawy ekran. Adamyň Ünsi göni ýagtylyga gidýär inçirden. Niräk üns äkidesiňiz gelse şotak ýagtylyk berýän. Onda oňýanky rakurs diýilýärde operatoryň alýan burçlary. Ine şonam ýaman wajyp zatlar. Sen operator da şonam ine näýni şu mawy ekrany bar. Hudožnik surat çekende nähilini dondurýara? Senem şonça hudožnik gözi bilen seredip dondurmaly. Gerekgäh zadyň aýyrmaly. Ine mysal üçin toý alyp ýörsüň. Suratçy öz topardaşyň ýa garşydaş toparyňky görnüp dur. Ýa kranda işleýän görnüp dur. Ýa gerekgäh zatlar aňarsynda görnüp dur. Hemme zada ünsli bolmaly. Şuň içi arassa owadan bolmaly. Seni adyan şuňa sygdyrdym adyp ýörmeli däl aňarlarygam seretmeli nähili bäzir uzalp gider men gurdap otursam ýöne özüňiz ünsli boluň